Niġu issa għall-housing u s-suq tal-proprjetà. Matul din l-aħħar sena, Saru bosta diskorsi u kitbiet dwar ir-rata tal-kera u l-prezzijiet tal-proprjetà, u ngħataw bosta suġġerimenti ta' kif wieħed għandu jindirizza dan is-settur. Hu żgur li s-suċċess ekonomiku li pajjiżna qed igawdi minnu ġab miegħu dawn l-isfidi ġodda u li jirriżultaw minn domanda għall-housing soċjali u għall-housing affordabbli. Dan il-Gvern huwa impenjat li jindirizza dil-problema u mhux jaħrabha. B'dan il-Budget sejrin nibdew indaħħlu numru ta' miżuri li filwaqt li ma noħonqux lis-suq, ninċentivaw kemm lis-sid kif ukoll lill-inkwilin biex il-prezz tal-kirjiet ikunu aktar affordabbli. Sur President, irrid insemmi li Malta hija waħda minn dawk il-ftit pajjiżi fejn il-familji huma fil-maġġoranza tagħhom sidien ta' djarhom. Għalhekk, huwa kkalkulat li huwa madwar ftit inqa' minn 80, jiġifieri 78 fil-mija tal-familji Maltin qed jaraw Dawn l-owners qed jaraw żieda fl-assi tal-familja tagħhom permezz tal-apprezzament tal-proprjetà. Min-naħa l-oħra, il-Gvern se jkompli jipproteġi l-interess ta' nies li qed jikru jew li jeħtieġu akkomodazzjoni soċjali. Il-ġimgħa li għaddiet għadna kif nedejna l-White Paper Renting as a Housing Alternative għall-konsultazzjoni. Il-White Paper tipproponi kuntratti fuq perjodu stabbilit, reġistrazzjoni obbligatorja tal-kuntratti tal-kera, tistabbilixxi perjodu minimu ta' avviż kemm għas-sidien u kemm għall-inkwilin, infurzar kontra l-irregolaritajiet u l-abbużi, flimkien ma' aktar effiċjenza fis-soluzzjoni tat-tilwim. Dak li qed tipproponi l-White Paper tal-kera jirrifletti l-fatt li s-settur tal-kera privat inbidel minn kif kien fil-passat. Ir-riforma li qed tiġi proposta fil-White Paper hija intiża biex tiżdied l-istabbilità fis-suq biex il-familji fil-kera jgħixu mingħajr inċertezza, tiżdied it-trasparenza u tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn il-kerrej u s-sid u biex min investa fil-proprjetà jibqa' jagħmel qligħ denju u ġust. Mis-sena d-dieħla se jkun hemm bidla radikali ta' kif l-għajnuna tingħata biex il-kera ssir aktar affordabbli. Dan ser isir billi l-ewwel nett jitneħħa l-means test fuq kemm l-applikant ikollu assi minflok se jkun hemm żewġ kriterji għal eġibilità L-ewwel wieħed huwa d-dħul gross tal-familja li jinkludi l-pagi u l-imgħaxijiet u li ma jaqbżux il-benchmark stabbilit. It-tieni kriterju hu li l-kirja eżistenti teċċedi benchmark għal dik il-familja. L-applikant irid ikun eliġibbli jew jikkwalifika miż-żewġ kriterji. L-għajnuna tvarja minn massimu ta' 3,000 ewro għal 5,000 ewro fis-sena. Sintendi skont iċ-ċirkostanzi tal-familja. id-daqs u d-dħul tagħha ġifieri. Aktar dettalji li jingħataw meta tiġi introdotta l-iskema. Qed nistmaw li għas-sena d-dieħla mitluba tistenna tlaħħaq għal ħames miljun ewro. Qed nirreferi għall-għajnuna. Konxji tar-rwol importanti li s-sidien għandhom fil-qasam tas-suq tal-kera fejn jidħlu djar affordabbli, Il-Gvern qiegħed f'diskussjonijiet biex iniedi skema li se tkun qed tagħti inċentiv fiskali lis-sid permezz ta' tnaqqis ta' taxxa fuq il-bejgħ tagħha f'każ ta' kirja affordabbli għal perjodu ta' seba' snin. Persuni li jkunu għalqu l-40 sena qed isibuha ferm diffiċli li jixtru dar minħabba diffikultà li jieħdu self mill-banek. Matul din is-sena nbdew taħdidiet mal-banek biex tinsab soluzzjoni għal din il-problema. Għalhekk, għas-sena d-dieħla sejrin inniedu skema fejn persuni li jkunu għalqu 40 sena u jitħajru jixtru dar, filwaqt li l-persuna tkun tista' tħallas mhux inqas minn nofs il-prezz tal-proprjetà, ser ikun possibbli li l-bank isellef il-kumplament tan-nefqa u l-persuna tħallas is-self fuq numru ta' snin. Però, il-Gvern ser ikun qiegħed iħallas l-imgħax għal tul is-snin li l-persuna tkun intrabtet li tħallas is-self. Housing soċjali Dan il-Gvern jemmen li r-responsabilità tal-funzjoni tal-housing soċjali hi tal-Istat. F'dan rigward, filwaqt li għaddej ix-xogħol fuq proġett ta' mhux inqas minn 500 appartament f'għajnuna ta' Bank tal-Investiment Ewropew u l-Bank tal-Iżvilupp tal-Kunsill Ewropew, ser jsir xogħol fuq bini ta' kważi 700 unit għal housing soċjali ieħor b'investiment ta' 50 miljun ewro fejn parti mill-investiment ġej mill-Fond Soċjali ta' Żvilupp Nazzjonali. Barra minn hekk, il-Gvern sejjer ikompli joħloq inizjattivi biex ikomplu jiżdiedu l-istokk tad-djar tal-Gvern. Ġew identifikati numru ta' proprjetajiet tal-Gvern li huma fi stat dilapidat, liema proprjetajiet jistgħu jiġu rranġati biex jintużaw bħala djar soċjali. Għas-sena d-dieħla, l-Awtorità tad-Djar se tkun qed tevalwa żewġ proġetti pilota li ser tkun qed tagħmel ma' entitajiet mhux governattivi. filwaqt li l-awtoritajiet tad-djar, l-Awtorità tad-Djar, se tkun qed toħroġ parti mill-ispiża biex din il-proprjetà tiġi rranġata, se tkun qed tidħol f'arranġament mal-entità mhux governattiva sabiex id-djar jiġu użati għal skop ta' djar soċjali b'rata, b'rati ta' kirjiet orħos minn dak li qed joffri s-suq. L-Awtorità tad-Djar fix-xhur li ġejjin se tkompli l-ħidma tagħha fuq programm ta' manutenzjoni jew tisbiħ skont il-bżonnijiet ta' kull blokka partikolari. Sejr ukoll ikompli l-programm ta' tisbiħ fl-oqsma tal-bini tal-gvern. L-Awtorità wkoll sejra tagħmel riorganizzazzjoni interna sabiex tkun qed tkopri l-isfidi kollha fis-settur tad-djar fejn jidħlu djar soċjali u djar affordabbli. u għalhekk li l-Awtorità ser twaqqaf fi ħdanha unit li jkun qed jiffoka fuq reġistrazzjoni ta' proprjetà, protezzjoni tas-sidien u infurzar tar-regolamenti. Sur President, bi pjaċir inħabbar li l-iskemi kollha eżistenti li daħħalna tul dawn l-aħħar snin ser jerġgħu jiġu estiżi għal sena oħra. Dawn huma, l-iskema fit-tnaqqis tat-taxxa tal-bolq għall-first time buyer, Second time buyer, proprjetà vakanti fl-Urban Conservation Area, xiri ta' proprjetà f'Għawdex kif ukoll l-iskema ta' rifużjoni ta' spejjeż fuq xogħol ta' restawr. Għandi pjaċir ukoll inħabbar ukoll li x-xogħol tal-Working Group fih ħadem li ħadem fuq il-Home Equity Release tlesta. Dan se jippermetti biex pensjonanti jtejbu d-dħul annwali finanzjarju tagħhom u b'hekk ikunu jistgħu jgħollu l-livell tal-għajxien tagħhom. Aktar dettalji se jitħabbru fil-ġimgħat li ġejjin.